iyoyo yitiri kuda iyoyo yipi iyoyo yibiyo yatiri kuda vamwe vari kubhidha vamwe vari kudhidha kune vari kuskidha mhuri yezimbabwe handisati ndabva muchitown ndichirimo ndiri kungwavha ngwavha netsvagirizwa vanotaura vanoti kungwavha kwakabva pakubatanidza kungwara nechimbavha bva ubatanidza bva pabuda wedhi kungwavha Ndo yega channel yandinayo igapure chembere unoramba waraira unosiya nemutakunanzwa ah, tete makadini ah, ndafara chaizvo sakane zita renyu munonzaa tawana nyasha tawana nyasha ndoda kuti mutaurise mhuri yezimbabwe ikunzwe makatanga rini nekupinda mufilming industry ah, ndingatingani three days
chii chakaita kuti mimi mufarire kuti ndiende kunoacta nechitown ndiani akakuinspayai kuti makufarira kunoacta nevanhu vekuchitown ah, ini ba ndakatoti zvakatongokura zviri mandiri pandonodiki zvandaitongoda saka shamwari yangu ndiyakazoti a ah, pane unonzi chitown ita zvemaactings kana ti a ah, sekeni tudo tese ndotoda kujoina kana vachida vanhu ndotoda kuti tozviekta then ndopa ndikazosanganawo navo kunoku then ibva ndavaudza kuva nditi a ah, its okay kenjoin ah, muri wezimbabwe tikaona kuti munhu wedu munyowani hatina mibvunzo yakanyanya yatiri kuda kumubvunza nekuti munhu munyowani haana zvaati anazvo zvakanyanya into fuming industry asi achagona kungotiudza kuti ane makore mangani akaberekerwa kupi mutupo ndiani imwe nguva inogona kunge iri hama yenyu imi muri kutoona mukamufarira zvisingaiti saka zita ndiani mutupo ndiani makaberekwa kupi ah, mutupo ndineashumba ndakaberekerwa karibu
ava vari kutaurira shumba havadye mavheji inyama dzega dzega saka imimi muri kuzoona vision yenyu vision yenyu muri kuona iri papi nei film industry muri kuenda kupi kumberi uku muri kusvika papi Ngozi kana tikaramba tichipushana tinosvika kure.
so imene ndeipi imwe ah, tingati rimwe brand kana kuti imwe kambani yamungashuvira kuti "Ah, no ndikazopinda mukambani iyi, ndogona kuekta ndogona kuenda kumberi Mm, ah, topanda. amona muri satisfied nechita eh, noti pabva tidomboita zvekumbobatsirana tichipishana
ah, so muri zimbabwe mazvinzwira ah, zita rekuekita mamanaro ikandamusati ah, vanokutsvagirai eh, muri yezimbabwe mazvinzwira ava tete vachangopinda mufilm industry but maonero andiri kuita yes unenge moto ndakangana kubvunza muchiri kuenda kuchikoro here makapedza here kana kuti chii

Ai. Ah, guys, tikutaura nemwana amudiki shem but ane passion yeacting alright tomboti isusu tagadzira movie toda kuenda kunoita camping two weeks ari maschool days but pamovie pane character yenyu munozviita sei
zvinhu zvakuti pimwe nekuti kuchiwo kwacho kune pressure ikaita sei because kogunonge maybe kuchiwo kusina pressure kana kuti isiri nguva yematest ndokwanisa kuenda ndozobatinane vangu pamaminsi so mubvunzo wekupedzisira pathree days dzamauya mabatirwo amaitwa kana matambirwo amakaitwa kuti akamira sei
haisi nyaya yekuti here director unozotsamwa kuti ha wataura kuti ndakatadza izvi nezvizvi kana kuti kune zvikomana zvakutotsonyera uzivisoano after shit ndofana tobona teta hakana hakana tichitoshute titori hanzvi
sekunzwa kwamaita bure zimbabwe tete vataura kuti kana tiri pabasa tiri hanzvadzi nehanzvadzi buda ndibude saka zvimwe zvese torova zvebasa sekutaura kwaita chitown inotaura kuti iri kuda mamwe maactors vane passion yekuactor sezvaita teta vauya kuindustry vauya kuzoshanda nekupusha maworks thank you so much musakangane kusubscribe to my personal channel chapepa tv tinoita futi maadverts also pane number dzichabuda pascreen ndo dzamunofona idzodzo motaurirana navo vanokuroirai maadverts vanoda futi zvekare teta avo kuita mashoots navo munofona futi nhamba idzodzo munowana ipapo thank you so much iyoyo ibyo yatiri kuda vamwe vari kubhidha vamwe vari kutida kune vari kuskida